Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan Pagi hari ini ulun handak membahas sebuah topik nang pro dan kontranya juga luar biasa yaitu tentang kematian seorang santri di pondok pesantren di Kediri dan lebih daripada itu kita handak juga membahas alasan atau faktor-faktor kenapa bullying atau kekerasan itu masih terjadi di pondok pesantren dan mudah-mudahan kita kawa mengatasinya.

Pemirsa motivator Banua dimanapun pian berada, kurang lebih setahun nang lalu ulun itu pernah membahas satu topik berkaitan lawan kekerasan nang ada di pondok pesantren ini dan ketika itu

Nah, bagian keamanan ini adalah bagian yang mungkin paling ditakutani oleh santri karena inya bertugas mengawasi masalah disiplin di pondok tersebut. Misalnya dalam kasus di Kediri ini si santri ini terlambat salat atau mungkin kada umpat inya salat berjamaah. Nah, ketika itu jadi si bagian keamanan ini keliling pondok menemukan ada santri nang ada sholat pada saat itu ada umpat sholat berjamaah. Akhirnya si santri ini diberikan hukuman, diberikan teguran supaya jangan mengulang lagi. Nah kemudian entah kenapa di hari berikutnya itu si santri ini ketemuan lagi ada sholat berjamaah lagi. Akhirnya naik pitam si bubuan kakak-kakak senior tadi lalu dipanggil ke dalam sebuah ruangan. Nah di dalam ruangan inilah

itu hendak menutup-nutupi kejadian tersebut dengan alasan mungkin aib bagi pondok, dengan alasan mungkin nang diulah lebih mulia lagi tuh supaya siar Islam kada mati dan lain sebagainya. Nah, tugas kita itu adalah membongkar itu. Karena bagaimana sebuah penyakit itu mau diobati kalau kita kada hendak membongkarnya.

nang wajib untuk dihormati, wajib untuk ditaati perintahnya. Jadi konsep ini nih meolah santri itu kada wani bakuriaknya, kada wani bapander. Jadi dia menjadi pondok apabila terjadi kekerasan atau apapun nang hal nang kada pas sebenarnya dilakukan lawan kita, lawan mungkin kita sebagai orang nang lemah, kita kada wani bersuara.

lima orang misalnya tapi karena gedungnya kada muat lagi dikajal aja 10 orang di situ lalu terjadilah overload sehingga lawas kelawasan yang ngarannya karakter si santri ini macam-macam ada nang indah bakas preman ada nang orangnya nakal luar biasa orang tuanya kada sanggup lagi mendidik di rumah dimasukkan ke dalam pondok nah

sebagian ada nang handak insap tapi jelas di antara sekian banyak tuh ada nang masih kekeh kada mau bertobat. Nah, inilah orang yang melakukan penularan virus kerusakan kepada napi-napi lainnya atau dalam hal pondok pesantren kepada santri-santri lainnya. Jadi usahakan sebuah pondok pesantren itu idealnya jangan sampai overload. Jadi buhan pian beisi anak nang sekolah di pesantren, cek pang tempat keguringannya kamarnya itu overload kada? Cukup kada di situ kalau memang kapasitasnya tuh gasan tujuh orang misalnya. Bila diisi 15 orang berarti anak pian jangan sampai masuk di situ.

inya diwajibkan untuk menjadi semacam orang nang mengabdi artinya ditunjuk menjadi bagian ngarannya keamanan ada nang menjadi bagian dapur ada nang menjadi bagian olahraga ada nang menjadi bagian kesenian ada bagian apa namanya humas dan lain-lain itu kan diberi kepercayaan inya nah karena inya itu diberi kepercayaan otomatis inya ada merasa lebih dibanding santri-santri nang masih hanya-hanyar ini. Nah, di saat itulah ketika anak-anak yang masih anum ini diberi kepercayaan lawan inya untuk menginterogasi kepada si, si santri ini, terutama kepada santri-santri yang masih junior, itu besar kemungkinan

kapasitasnya itu kada mencukupi gasan si santri, apakah di pesantren ini dibiarkan santri-santri senior melakukan investigasi kasus, memberikan hukuman kepada santri-santri junior.